Farmhouse. Eh? Iġiġ, eh. sweet corn, barbecue sauce, ovvjament, jiena unek għandi ex pizzar li ħajibda ħmielek, tijam l-ordni ma t-tini tiqa, ħal nibqa d-deja l-naħa l-oħra, ħallejtek. Ciao! Proset ġejk, nimxi għal naħa l-oħra Matteus Grasso, fejn ovvjament kif jisma l-pizza jaħsiba darbtejn. Eh. Imma illum ġiena suġġett eżatt filwaqt li hawnhekk inkomplu naraw kemm hu sabiħ hawnhekk. Ġieli mort tiġġoggi għal hemm? Le ta, ma tantx jien x'wieħed iħobb niġri barra hekk. Mintoff kien l-iktar persuna li jiġri. Għadni niftakar nara l-filmati tal-eks Prim Ministru Dom Mintoff jiġri jitla' t-taraġ. Tara, anka- Qatt ma kont rajt Prim Ministru jitla' jiġri. Kien ġie Sarkozy hawn Malta. kien Sarkozy jagħmel telli mara, il-ġoggi ma għandu- niżelu. M'għandix idea. Telli mara, telli mara.

Mignon. Ma għandix idea. Petit. Ma għandix idea. Le petit Sarkozy. Kellimni bil-Franċiż għax. Kellimna fuq il-lingwa illi ma nistgħu nifmu qatt aħna, l-lingwa ta' ġisimna. Ġin nismaw ċertu ħsejjes eh, minn ġewwa. Wara xi pizza?
Anka qabel.
Anka qabel. Ġieli tisma' ngħidu eh, bil-ġuħ qed tgerger zaqqi. Dak ha għandu x'jaqsam mal-metaboliżmu. Le ta, ifhimni inti jista' jkunu l-imsaren kif qed ngħidu ġifieri mhm. ma tigergru. Ehm, u fil-verità aptit mhuwiex anka relatat mal-ġuħ issa x'ta ġifieri inti jista' jkun li pereżempju u laqas huwa relatat għax dit tajba ma kemm tikol jew ma tikolx. Fis-sens, daw min jgħidlek ġan, jekk inni kol xi ħaġa fil-ħodu, niftaħ l-aptit u nibqa' għaddej. U dak sabu li jagħmel ħafna sens, ta? Ma vera ekku?
Jista' jkun, mhux kulħadd l-istess. Għandek min jgħidlek isma' jkunu xi ħaġa żgħira inkun isu sodisfatt. Hemm min jgħidlek illi jekk nieħu xi ħaġa imbagħad nibqa' bla ptit. X'inhi tajba ġan? Illi huwa affettwat ħafna minn xtieħu. Mela ironikament aħna ehm, qegħdin eh, fid-dinja ta' mhux soċjetà, id-dinja kollha, illi qisha tinklinana illi filgħodu nibdew il-ġurnata bil-breakfast, per eżempju. Issa, Sfortunatament, u nerġa' ngħidha, sfortunatament, ħafna mill-breakfast li jeżistu huma bbażati fuq ċereali illi ma' ċereali jżidulhom it-zokkor. Eżatti. Allura inti x'ħa jiġrilek? Għalfini, ma tajb ngħidu għalfini ekonomiċi huma l-irħas. Bla dubju raġuni.
U l-ironija hi illi anka sfortunatament ċertu guidelines jinklinawna illi aħna nieħdu ċereali fil-ħodu. Issa eh. min joħroġ dawk il-guidelines naturalment kif qed Għandu interessi. Għandu interessi ulterjuri, imma insomma. Mela, kif għandna interess aħna wkoll li dak li jkun jagħmel xi ħaġa, x'dan jgħidu kollox kif inhu, kulħadd għandu l-interessi tiegħu. U l-bniedem huwa egoist. F'liema sens qed ngħid hekk? Il-bniedem dejjem ħajġbed lejh. Mela jiena Ġan kieku pereżempju ma nieħux gost nitkellem kif qed nitkellem hawn ma niġix. Eżatt. Tajjeb, ġifieri ejja ngħiduha straight. Ġifieri tifhem ukoll li eħe, sfortunatament anke ċertu guidelines pubbliċi jkunu magħmuli, magħmulin b'interessi ulterjuri. Issa, però ejja aħna nirraġunawhom naqra l-affarijiet. Eżatt. Mela, normalment Ġan, meta aħna nieklu għal ċertu ammont ta' zokkor. Issa, zokkor mhux just isma' jiena għandi zokkor fuq il-mejda u tfajtu mal-kafè, jew tfajtu fuq iċ-ċereali. Iz-zokkor li forsi anke huwa miżjud diġà mal-prodott. Fi croissant.
Fi croissant, jew jista' jkun. Maċ-ċereali tat-tfal kollha kważi. Ċereali tat-tfal kollha kważi, prosit. X'jiġri? Illi meta inti, bħall-ballun tal-basketball nħobb inġib l-eżempju jiena, iktar ma tgħollih u twaddbu 'l bogħod, iktar ħa jogħla u ħa jieħu tisbita. Ekku. Ġismek eżatt l-istess.
Jekk int li f'daqqa għollejtlu l-livell ta' zokkor fid-demm jgħidulu, alright, mela għax inti kilt ħafna karboidrati li ħafna minnhom ġej minn zokkor ukoll normalment, inti għollejtu ħafna f'sal. Tiġi hyper, kif tieħu zokkor istrina jisek ħaċċa ħaġa. Dik waħda u dik ma tinkwetanix għax dak il-ħajja. U tibda l-ġurnata tal-jun. Tibda l-ġurnata tal-jun għal ftit minuti jew għal ftit sekondi, minn jgħid, laqgħa tieħu tisbita. U tgħid, Erġajt qed nifjakka. Reġa' ġej il-ġuħ. X'nista' nagħmel? U iktar mal dak il-prodott li kilt iktar fih zokkor, iktar ħajamillek hekk. Illi hawn min jgħidli jiena nieħu donut u għall-ewwel qisu nintela' ħossni anke forsi skużi nitfewwaq għax tkun mimlija b'ħafna affarijiet. Ftit wara qabadni l-ġuħ. Għax kważi kull m'hemm f'dik id-donut huwa zokkor u karboidrati. Mela, dak it-tgergir li forsi tisma' anke inti f'żaqqek, Ġann, mhux relatat ma' kemm tiekol, imma aktar x'tiekol. U hemm min kważi kważi jgħidlek jien nippreferi filgħodu ma niekol xejn ħin, u mbagħad nibda niekol eżempju meta nikkalma jien naf għal xi l-għaxra fil-ħdax, forsi ħa niekol il-lunch bil-kwiet, u l-lunch allura ħa nieħdu daqsxejn ikbar. Imma jgħidulek ukoll, Matteus, biex tiekol filgħodu ħalli tibda tħaddem il-metaboliżmu. Jew hawn min jgħidek jiena nieħu espresso jew tnejn biex nistimula il-metaboliżmu tiegħi u immedjatament immur fil-kamra tal-banjo. Ara, Eh, ejna dwa kif inhi. Il-kamra tal-banju hija sistema ta' tindifa. Ekku. Illi inti għandek ċertu dranaġġ illi tajjeb li tneħħih. Issa, hemm min jieħu l-espresso għax filgħodu jaqtalu ċertu ġuħ u jgħid isma' jekk jiena ma nikolx kif qed ngħidu filgħodu, kapaċi nissaporti iktar inkella noqgħod nisnekja ta' spiss u nispiċċa f'dik il-ġurnata għax qed niekol ta' spiss spiċċajt kilt wisq. Proset. Hemm min. Hemm min jieħu l-espresso wkoll anke qabel xi training. Mhm. Illi inti sabu li l-kafe ħajatik daqsxejn iktar enerġija, iva. ħajatik anke dik iċertu iktar grinta. Apparti illi ħajtaffilek mill-aptit mhm. u sabu wkoll illi l-kafe jgħin anke biex innaqsu x-xaħam. Ġifieri fih numru ta' ġid. U hawnhekk mhux qed nagħmel appell biex kulħadd joqgħod jieħu l-kafe.
Eżatt. Ejja nagħmluha ċara, iktar minn tlieta żejjed. Jiddependi, dan hawn min għax ma' kollox tiltaqa' fid-dinja. Imbagħad hemm kafe u kafe.
Ukoll, u hemm min jgħidlek jekk ma nieħux kafe ma norqodx. Issa il-loġika normalment. Mhux kafe ma torqodx. Hemm min hekk jgħidlek, issa jiena jekk nieħu kafe wara s-sitta nibqa' nixxengel, jien ġa m'għandix kwiet, aħseb wara jekk nieħu l-kafe wara s-sitta. Anyway, mela, dal-famuż metaboliżmu imma, ġifieri Vera li għandna bżonn niekol ftit u spiss biex nispidja l-metaboliżmu. Jista' jkun li jkun hemm traċċi ta' dawn l-affarijiet. Però dan qisu bħal meta inti ħa tagħmel investiment. Tgħid isma' jiena pereżempju nista' għal mod tal-kelma nonfoq għal mod tal-kelma ħa nġib eżempju ta' dar, 3,000 oħra u kulma niggwadanja biċċa żgħira daqshekk. Worth it? Dal-istess ħa ngħidlek jiena. Iwa, forsi inti tiggwadanja ċ-ċirasa fuq il-kejk, jekk tiekol ftit u spiss għax vera minimu d-differenza li sabu. Imma jiena żgur għandi ċans li noqgħod nieqaf kull satej tlieta, għandi biċċa xogħol, nerħiha minn idi, immur niekol, nerġa' niġi hawn fejn kont bilħaqq jien, minn fejn ħa nibda u nibqa' sejjer hekk? Jew għandi ċans li noqgħod ġejja u sejra l-fridge u fuq il-cooker nipprepara? Jew aħjar illi jekk jiena ħa niekol elfej kalorija kuljum, inqassamhom kif jiena komdu? Per eżempju, jien aktar komdu ħa npoġġi eżempju tiegħi li nikol tliet darbiet, xi ħaġa filgħodu, f'nofsinhar u filgħaxija. Għax jiena persuna bħala Matteus Grasso, jiena m'għandix ċans noqgħod nieqaf ftit u spiss. Min għandu dak il-lussu u jgħid isma' werti għax bekk jew bekk anzi nimla l-ħin, għamilha, mhux problema. L-importanti li ssib is-sistema li taħdem miegħek, imma mhux vera illi ħajkollok bidla qawwija fil-metaboliżmu għax sempliċement ħadd ikol ftit u spiss. Jiġifieri, il-lifestyle ta' persuna jaffettwa l-metaboliżmu? Ħafna.
F'liema sens, Ġann? Mela. Jiġifieri aħna mhux nitwieldu b'mod u ħa nibqgħu hekk. Kemm hi tajba. Mela, għandek min, Ġann, illi meta jkun għadu żgħir, jiekol x'jiekol kważi. Jibqa' rqiq. Jibqa' rqiq.
U mbagħad nibdew, qisu wara li jkunu qbiżna ħajja ngħidu dawk it-35, kull għaxar snin, Isibu ġan illi l-ġisem jibda jmur ftit lura. Tajjeb, bħal kollox. U fosthom dan nibdew nitilfu dak li jgħidulu muscle toning. Nibdew nitilfu naqra mill-muscles tagħna. F'liema sens? Illi il-laħam tagħna jibda imajna xi ftit, kull għaxar snin. Issa, meta dan il-laħam jibda jonqos, laħam mhux xaħam qed ngħidu, jew ġilda li tiddendel, il-laħam, meta dak jibda jonqos, miegħu jibda jonqos il-metaboliżmu. Għaliex? Għax il-metaboliżmu qisu magna, ġann, illi inti once illi qed tieħu ħsiebha qed issaħħaħha, dik hija garanzija li ħa tibqa' tikollok mix-xaħam. Mela iktar ma dil-magna taħdem tajjeb u sa ċertu punt hija kbira, sa ċertu punt, jiġifieri mhux qed ngħidu ta' illi anke min qed jarana forsi ejja ngħidu ġibu l-eżempju fil-mara tad-dar li qed issegwina, li tkun bodybuilder, Biex hi taħraq ix-xaħam m'għandhiex għalfejn, però ċertu livell ta' toning ħa jgħinek ħafna biex taħraq dak ix-xaħam. Issa jekk dik il-magna li aħna qed insejħulha t-toning tibda tmajna, speċjalment kull għaxar snin, ħa nibdew insibu illi kull għaxar snin mela dak il-metaboliżmu qed jislowja xi ftit jew wisq. Mela x'irridu nagħmlu? Tliet kunċetti. Number one huwa l-ikel. Naturalment, jekk inti dik il-magna mhux ħa tit magħha affarijiet tajbin, ħsara ħa tagħmlilha. U nafu li l-ikel żejjed mhux se jmur toilet. Le. L-ikel żejjed iddepożitat. Xaħam. Mela dik number one. Number two biex nattakkaw din il-problema ta' nuqqas ta' toning, kemm hu kruċjali illi aktar ma nikbru, aktar inżidu exercises illi aħna qed nużaw il-muscles. Issa exercises m'għandekx għalfejn. Jiġifieri ma biex niftehmu. Mela le. Ħafna jgħidulek għax it-tali għandu figura pulita għaliex meta kien żgħir kien jitħarreġ. Ejwa.
Inti qed tgħidli illi xkont tagħmel meta kont żgħir, ġismek kien jieħu ħsiebu. Issa li bej wieħed u ieħor. Issa jott, min issa l qudiem x'inti tagħmel. F'liema sens ġan, mela l-ewwel nett Dak li tinvesti meta tkun żgħir jibqa' miegħek. Okay. F'liema sens, hemm dak li jgħidulu muscle memory. Illi jekk jiena nkun nitrenja, għamilt perjodu wieqaf u ħanerġa' nibda, jiena mhux qisni bdejt from scratch, imma għax moħħi u ġismi għandu dak li jgħidulu il-muscle memory, memorja ta' ċertu livell ta' muscle li kellu qabel, biex inti terġa' tibda t-triq, ħa jkollok jump start. Alright. Ħa jkollok imbuttatura.
Ħa tiġik iktar faċli minn xi ħadd li qatt ma ttrenja. Eżattament, għal ħafna raġunijiet mhux se noqogħdu nidħlu fiha. Imma, qatt mhu tard li tibda, anzi, iktar m'inti kbir, iktar għandek bżonn li tibda malajr kemm jista' jkun. Għax kif qed ngħidu, tkun għadu żgħir, dak li jkun qisu bejn bl-istil ta' ħajja, u hawnhekk fejn nixtieq niġi, mela niċċaqlaq, nilgħab l-hemm u l-hawn, m'għandix kwiet. Imbagħad forsi jrisaq lejn iż-żwieġ. Noqgħod iktar bilqiegħda, nagħmel iktar sigħat ix-xogħol bilqiegħda, immur id-dar nara t-television. Bdejna iktar ħajja sedentarja u dik hija tipika, nwassal lit-tfal. Maġġoranza tagħna hekk.
Eh, mhux hekk.
Allura, waqt li aħna kif qed ngħidu għandna bżonn nieħdu ħsieb iktar ġisimna, għax din natura sejjer lura, iva. l-ironija hi li l-istil ta' ħajja tagħna tkun iktar bil-qiegħda. Hmm. Allura qisek inti nieżel l-isfel miż-żewġ direzzjonijiet. Ara, jien għandi tliet tipi ta' nies isegwu l-programm. Għandi ammont kbir illi għandhom ħafna ħin fuq idejhom. Sewwa. U jidher biċ-ċar illi hemm min ma jkunx jaf se jaqbad jagħmel u hemm min jeda bil-faċendi tad-dar, però għandu ħafna ħin fuq idu. Dak huwa grupp A. Grupp B
ħafna nies li jsegwuna, jsegwuna għal faxxa żgħira u jagħmlu xi ħaġa oħra. Okay. Ġifiri jarawna f'ħinijiet differenti, ġiri jilħu l-ewel parti u t-tini parti, in between jamlu minn imur jiftaħ il-ħanu tiegħu, jirġi jala, jiġi lura u jirġa jitla. Bat għandna grupp C, illi huma ħafna nies illi għattaw ħin jew id-dar jew għaddejn fuq il-affarijiet tax-xogħol tagħhom. U aħna din fl-isfond. Ġifiri huma qed jagħmlu xi ħaġa oħra. U għandek grupp D.
U għandek min, issa nġu għalih, issa nħalli, grupp C, grupp C, illi għandek dawk li jarawna, jew ġili sempliciment jisimawna. U jvarjaw ix-xogħol tagħhom, min jkun qed jagħmel ġili l-ħasil tiegħu l-modija, eċetera, u qed jagħmel xi forma ta' moviment. Oħrajn naf anke min jaħdem fil-fabbriki illi għaddej moviment. U għandek oħrajn li huma sedentarji. Eh. Ġifieri jħarsu lejna u daqshekk. Il-grupp di li ma. Għax naf min jara kon demand jien. Anyway. All right. Jaraw imbagħad fil-kumdita ta' Le, ma jien qed tal-lifestyle. Le, le, le, fimtek 100%. Ġan, ara, eh, l-ewwel qed hija idea tajba għax inti ara kemm tajba di, meta tkun qed tismanka fl-isfond bla ma trid anke qed mhux qed tagħti kasu, il-messaġġ normalment jasal. B'mod fis-subkonxju jasal, ara kemm hi tajba, jiġifieri sfortunatament min anka jitfa' t-television tiegħu di vera tajba. Ehm, fuq stazzjonijiet ta' aħbarijiet il-ħin kollu, il-ħin kollu, il-ħin mhm, kollu. Mhm. Mela daqshekk billi tfajtu jredden sabu bl-iktar moċċar illi jaffetwhom ħafna, mela għax inti fl-aħbarijiet x'għandek. Affarijiet negattivi. Mela inti ħatar d-dinja vera ħażin, il-pajjiż isu ħajereq. Id-dinja qisha ħa tegħreq. Tajjeb, għaliex? Għax inti qed tisma' dejjem x'sar traġiku. X'sar barra min-norma. X'sar barra, eh, eh, eh, mhux hekk that's what makes the news, jiġifieri, allura insomma. Anyway, mela, l-ewwel nett, ħa nimxi pass pass. Dawk li semmejt li inti għandhom ħafna ħin. M'ilux smajt kemm anke l-volontarjat hawn Malta naqas. Kemm hu tajjeb, illi jekk jiena ma nafx ħa nagħmel b'ħini. ngħaddih tajjeb, inqattgħu ma' min għandu bżonn, immur nagħmel volontarjat, jista' jkun partit, jista' jkun każin, jista' jkun xi ħadd fqir. Agħżel inti, imma l-fatt li inti mort tiltaqa' man-nies u qed tagħti, il-feeling huwa irreplaceable. Ma da jgħin il-metabolismu wkoll. Ġifieri jekk xejn, x'inhi? Bla dubju. Għax aħna iktar m'aħna bil-qiegħda, Ġan, isek għandek il-monitor tal-kompjuter standby. Imma jekk inti qomt minn hemm, mort tiċċaqlaq, mort tiltaqa' man-nies, Bla ma trid aljenajt rasek milli qatt id-dar u dejjem tgerrem ser se ngerrem, tgħidx se nnaqqar, tgħidx x'ħa nagħmel. Tajjeb, dak il-loophole, jekk inti busy, hemm min jgħidlek ninsa niekol, ġieli. Mhux qed ngħidlek li tajjeb ma tiekolx. Jiġifieri dawn in-nies li għandhom l-istess programm faċċata tagħhom, qed tgħidli li għandhom il-metaboliżmu tagħhom differenti? Ara, sabu li anke min, ara kemm hi tajba, bi żmienha ovvjament, anke min juża d-dishwasher biex taħsillu l-platti jew min jaħsilhom hu, Dik in-naqra enerġija, għax anka jiena, d-natura tarani qas għandi kwid bidi, jiena nuża ħafna iktar kaloriji minn xi ħadd li pereżempju ma jużax idejh. Tgħid li mhux ovvja, għax ħin kollu xxejjer u tagħmel. Ekku, għax kull ċaqliqa li aħna nagħmlu dik qed tuża l-kaloriji. Mela inti immaġinak ġurnata wara l-oħra, mort tagħti l-volontarjat tiegħek lil ħaddieħor, mort forsi tagħmel xogħol manwali, jew mort imqarjien naf bil-qiegħda ħa tisma', imma il-fatt li ċaqlaqt mid-dar qed taljenak Minn dak l-ikel li inti forsi ħin kollu moħħok fih. Allura inti qed tnaqqas mill-ikel li tiekol, plus li qed tiċċaqlaq, qed tgħin il-metaboliżmu u qed tgħin ħafna għal dak li jkun. Ħa tgħin ħafna 'l moħħok u ħa tgħin ħafna 'l ġismek. Mela min għandu ħafna ħin, volontarjat huwa ideali. Fuq l-istess kunċett ta' għaqda, kif dejjem ngħidlek fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa. Mela anka inti jekk tixtieq li titlef ix-xaħam, l-ideali qed isibu dejjem huwa li inti tkun fi klika ta' nies, fi grupp ta' nies illi bħalek jixtiequ jaslu hemm. Illi hemm gwida ta' kowċ tal-ikel, kowċ tal-ekżersajż, sejjaħlu li tixtieq jew, aħjar ta' tnejn, ikollok ftit mit-tnejn. Għax, meta hemm dak is-sens ta' grupp, meta inti għandek skop, meta inti għandek forsi anke challenge, tgħid isma' jiena rrid nasal sem, hi, għandi target, eżempju issa ġejjin ħafna tiġijiet, għat-tiġ ta' ħija rrid nidher bomba, għandi skop, hemm ħafna iktar ċans li nħossni tajba u b'konsegwenza nidher aħjar ukoll. Jiġifieri xi ħadd illi huwa negattiv, pessimist, kollox ħażin u passiv. Il-metaboliżmu tiegħu ħajaħdem għar minn ta' xi ħadd illi huwa enerġetiku, ottimist u jimpenja ruħu. Di jiena u inti tkellimni anke wara l-kwinti ġan, ftit ta' żmien ilu, illi Aħna m'aħniex nappellaw hawnhekk għal kulħadd. Aħna qegħdin nagħmlu dal-messaġġ għal min verament jixtieq jinbidel. Għax jekk inti ma tridx tinbidel, jiena biex niċċajta nħobb ngħidilhom jekk inti tpejjeb u tmur għand il-Papa, għan inventa, nsellimlu minn hawnhekk, biex m'għandix dubju, biex forsi jaqta il-vizzju, orrajt inti jekk ma tridx inti, laqqas il-Papa ma jista' jgħinek jista' jitlob fuqek u forsi jġegħlek tinduna li forsi mhix miexja fit-triq it-tajba. Biex jilluminak.
Imma, imma, jekk inti ma tridx inti, m'intix ħa tinbidel. U aħna hawnhekk il-messaġġi tagħna għal dawk in-nies inwassluhom, għal min verament iddejjaq kif inhu, u qed jipprova jsib is-soluzzjoni ta' kif ħa tneħħi x-xaħam. Issa jekk inti tkun negattiv, u għax jiena hekk magħmula, u għax jien m'għandix tama, inti se se tagħlaq il-bibien, l-ebda appostlu, l-ebda papa ma jista' jgħinek. Allura iva, hu negattiv, min madwaru jara kollox ħażin. Min madwaru jistenna d-dinja taqa' fuqu. Anke fejn ħa jidħol il-progress tax-xaħam, da tara ta' ċertu cycles mhux ta' b'xejn. Jien aħoss negattiv fuq hekk, fuq hekk, fuq hekk, imbagħad want iglisi. Jiġifieri anke min beda forsi jitrenja. Ekku. U jgħidlek. Kif mort it-trejn u dak li u hija mort. Jew jgħidlek jien mhux sena. Jew mort sena.
Vera mhux ħadd tasal.
Vera ma tasalx. Eh, jiena nsellem il-sħabi għax Lorenz għalli nsemmihom, il-Juventini. Ejwa għandek raġun.
Eh, u l ġejt żabjatu bl-isfed, imma Sibtek eh, tal-ħibs.
U oh, iwa, u oh, dak għamal ħibsu kol kombinazzjoni. Iva, veda kollox istetu għabjet jara. Li xjalmek u dabħalu għamlu il-Manchester United, il-ġimgħa l-oħra ħafna timijiet, Illi jekk inti tgħid isma' jiena qiegħed fiż-żvantaġġ, mela narrendi, ma hemm x'agħmel u għax l-ewwel logħba tliftha. Eh, inti tista' tgħid isma' jiena beżżul u ma nagħmel xejn. Timijiet bħal Manchester pereżempju u l-Juventus riċentament qalu jiena qiegħed fiż-żvantaġġ għandi bżonn nirsisti aktar biex nerbaħ. Imma dawn jekk qalu jiena m'għandix ċans, Kienu jibdew telliefa. Telliefa, telliefa u m'għandekx ċans li terbaħ imbagħad tibta' logħbiet hekk. L-istess aħna. Jekk jien noqgħod ngħid għax ommi mbaċċa, missieri mbaċċa, xi nannu kien imbaċċaċ mela jiena beżżula ħa nibqa' mbaċċa għal dejjem u ma nista' nagħmel xejn, inti bla ma trid, vera, m'intix ħa tagħmel l-ebda progress. Jiġifieri sew il-metaboliżmu b'dak, bil-mentalità. Bil-mentalità l-ewwel qabel kollox, l-ikel illi aħna nieklu kemm suppost mhux inqas U mhux iżżejjed, hu dak il huwa l-qofol ukoll ġan it-tielet pilastru, l-exercise. Meta ħa nħaddmu l-muscles, dinatura ħa jonqsu, ok, rrid noqgħod attent x'nagħmel, grazzi, dinatura ħa jonqsu, però meta aħna ħa nħaddmuhom, ħa nżommuhom unżiduhom. Allura mbagħad naħarqu iktar xi ħadd. Grazzi ħafna Matteo Sgrasso ta' dak eh, l-intervent intelligenti nisperaw illi int tal-ima grupp inti ikollok żgur l-istess doża ta' grasso biex